Mawu ƒe dɔme nyo ŋutɔ, eya ta wòdze be míada akpe nɛ ɖo. Yeƒe nuwɔnawo katã nye nukunu, ye wòwɔna le mía viawo ƒe agbe me. Ye wògbakpɔtɔ le wɔwɔm gbe sia gbe to yeƒe alɔ sesẽ ke le yeƒe dukɔ la dzi. Nɔviwo, medakpe be Miegale to dzi be miagase gbe sia gbe ƒe mawunya ya, eye Mawu, mia Fofo, miaƒe Ɖela, si ke lɔ̃ mi ale gbegbe, eye eƒe didie nye be miawo katã miakpɔ ɖeɖe, miakpɔ xɔxɔ, miakpɔ ŋutifafa, miakpɔ vovo, miakpɔ yayra, eye wu la, miakpɔ agbe, eye agakpɔ agbea ƒe mavɔmavɔ. Eya ta ye wòva ɖo, ye wòva wɔ dɔ nyui sia ɖe nye kple wò ta, eye wòtsɔ mí tsɔ wɔ gbetakpɔla na yeƒe dukɔ si wòlɔ, ke nye wò si ke le gbenye sem gaƒoƒo ya me, bena gbe sia gbe la, Aƒetɔ ƒe nya la natɔ mo adzra mí ɖo, ne nakplɔ mí va emɔa dzi, emɔa si ke nye Yesu Kristo dzi, Elabe Biblia gblɔ na mí nyuie bena Yesu ɖekae nye mɔ la, nyateƒe la kple agbe la. Eya dzi ko míato akpɔ ɖeɖe, akpɔ xɔxɔ, akpɔ agbe, akpɔ ŋutifafa, akpɔ yayra, akpɔ kesinɔnu siwo ye ŋutɔ do ŋugbe na mí ɖe míaƒe agbe ŋuti, eye gawu la, agbe mavɔ, agbe mavɔ, agbe mavɔ. Nɔvi, Eya ta amenuveve kple ŋutifafa nasɔ gbɔ ɖe edzi na mi le sidzedze Mawu kple Yesu, mia Aƒetɔ la me. Ɖe ame siwo kpɔ xɔse xɔasi ma ke kple mí le mía Mawu kple mía Xɔla, Yesu Kristo ƒe dzɔdzɔenyenye la me. Yesu Kristo wɔ dzɔdzɔenyenye dɔ ɖe na mí, eye mee míanɔ. le xɔse me, ale be ŋugbedodo siwo katã wòdo ɖe mía ame siawo tɔ ŋugbe ŋu la, ne wòakpɔ mɔvava le míaƒe agbeza me. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, Mawu gbafɔ mí egbea nyuie be yagafia nuɖo mí, yagaɖe nuɖo fia mí, elabe gaɖo me la, míawo ya mínɔa míele sigbe be mímate ŋu akpɔ wo katã o. Gake Mawu ya kpɔa nu sia nu ke le dzɔdzɔm le vivi me, le do me, le afi ɖe kpekpe le kpe do me, le afi sia afi la, Mawu ya le wo katã kpɔm. Eye wòdze si ame sia ame, le keke ame sia ƒe dzi le le eƒe ŋkume la, edze si wo katã va kpe. Nɔvinye, Biblia gbɔgblɔ na mi le French gbe me bene, Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie,

English gblɔ be, But if you do warn the wicked person to turn from their ways, and they do not do so, they will die for their sin, though you yourself will be saved. Ke míade gbegblɔ na mí be leke o. Ke ne èxlɔ̃ nu ame vɔ̃ɖi la le eƒe zɔzɔme ŋu, be wòaɖe asi le eƒe vɔ̃ɖinyenye ŋu, eye wògbe asiɖeɖe le eƒe zɔzɔme vɔ̃ɖi la ŋu la, ekema aku, le eƒe nu vɔ̃ɖi wɔwɔ la ta, ke wò ya la, èɖe wò agbe. Hezekia ƒe agbalẽ ta blatɔ vɔ tɔ kpukpui ame asi ɖeke ye le nya siawo gblɔ na mi le mía degbe me hã. Nɔvinye, meka ɖe edzi be èle ate ŋu se nu ɖe gɔme le afi ya, elabe ga aɖewo me la, enuwo gɔmesese bia be wòado wòado viviti na mí vi ale vɔ, gake gbɔgbɔ kɔkɔea Etɔ kpui aɖee míadi be míate ŋu ase egɔme. Aleke tutu Mawu di be míase egɔme ne wòaɖe vi na mí abe míawo ke nye yeƒe subɔlawo ene? Aleluya! Abe si ke Biblia gblɔe nena, mikpɔ vovototo ɖe le afia le enuvɔ̃wɔlawo kple ame vɔ̃ɖiwo dome. nuvɔwɔla kple ame vɔ̃ɖi alo nuvɔwɔlawo kple ame vɔ̃ɖiwo. Míenya be nuvɔwɔlawo nye katã mínye tso gɔmedzedzea. Le esi ke Adam kple Evawo gbe toɖoɖo la, wotu míawo katã ɖe enuvɔ me bena woava ve mía nu le ɣeyiɣi siawo me abe ke Kristo Yesu va eye wòva ve mía nu ene bena ame sia ame si ke xɔe dzi se la agbe kpɔkpɔ kple tsɔtsɔke asui eyama si to Kristo dzi xɔsexɔse me. Aleluya. Gake ame si ke nye evɔ̃ɖitɔ la, eya nya be nuvɔwɔla ye wònye loo. Gake ya egbe be yeatrɔ zi futɔ na Mawu ƒe nuɖoanyi alo Mawu ƒe dzɔdzɔnyenye. Ta malɔ̃ be yeadze klo na Mawu o. Malɔ̃ be yeaʋu Kristo me o. Alate ŋu ble mia nu be yenye Kristotɔ. Ate ŋu ble mia nu be yeyina tsɛtsi. Ate ŋu ble mia nu be yexɔ se. Gake ame mawo la, wonye ame kewo nye dangereux, afɔku ƒe amewoe, danger ƒe amewoe. Elabe wotsia emɔ bu ke tsitre ɖe Mawu ƒe nuɖoanyi ŋu. Woawo nye ame siwo le gbɔgbɔ bubuwo ƒe autorité te. ke wotsi tre ɖe Mawu ƒe amewo ŋu alo tsi tre ɖe dzɔdzɔnyenye ŋu. Abe ale si ke míkpɔe le eh, Mose ƒe agbalẽ enelia me, etabla vovɔ etɔ̃ kpukpui wo ɖekea me ne. Alo ne hle Mose ƒe agbalẽ atɔlia, eh, yes, atɔlia, ke woyɔ be nɔm, nɔmr, Na xlẽ Mose ƒe agbalẽ me ɖe ku Mose ƒe agbalẽ ene goa ye yɔ be nɔmbre etablavɔ tɔ kple etablavɔ ene la ala kpɔ nu kata le afima eye ga ye mi be mi xlẽ eta eta blavovɔ etɔ le Mose ƒe agbalẽ enelia me etablavɔ tɔ le kpukpui ɖe ke me la.

Esime Yoh va be nava ƒo fi de nye futɔwo nam la, kple nye ketɔwo nam la, kpɔ ɖa, ɖeko nètsɔ yayra gbogbo ya kɔ ɖe wo dzi. Balak say to, say to Balaam, What do you do with me? I call you to come and Curse my enemy for me, then you are now blessing them a lot. Nɔvi lɔlɔtɔwo. Balak le afi ya la, enye ame vɔ̃ɖi ɖe edukɔ kɔkɔea ŋu, ke nye Israel dukɔ, ke nye Mawu ƒe dukɔ ŋu. Eya ta wòtsia kplikpaa bena yeayɔ ame ɖe ke ɖo ke nya be ye hã ne gblɔ nya efa na me la yayɔe ne va ƒo fi de mawo ƒe dukɔa na yi ame vɔɖi ƒe gbɔgbɔ ƒe nuwɔnae ma ame vɔɖi ƒe agbenɔnɔe ma Ta ye Biblia gblɔ be ne exlɔ̃ nu ame vɔ̃ɖi la le eƒe zɔzɔme ŋu, be wòaɖe asi le eƒe vɔ̃ɖinyenye ŋu, eye wògbe asiɖeɖe le eƒe zɔzɔme vɔ̃ɖi ŋu la, ekema aku le eƒe nu vɔ̃ɖi wɔwɔ la ta, ke wò la, èɖe wò agbe. Dɔdeasi ma wotsɔ na míe ma, be míagblɔ nyateƒe na ame vɔ̃ɖiwo, eye míagblɔ nyateƒe na enuvɔ̃wɔlawo hã. Elabe amegbetɔƒomea katã la, edze nu vɔ̃ me tso gɔmedzedzea ke. Gake amegbetɔƒomea gatrɔna zina vɔ̃ɖitɔ alo vɔ̃ɖinyenye ƒe ame, ke ya tsi tre ɖe Mawu ƒe nuɖoanyiwo ŋu be yeaxe mɔ na Mawu ƒe ŋutikɔkɔe be madze le wò agbe me alo amehavi ƒe agbe me o. Ta eya toa mɔnu ɖe sia nu bena yeaxe yayra ƒe mɔnu kee Mawu di be nava gbedzi nɔ la, yeaxe emɔ mawo. Gake Biblia gblɔ bena, ke ye Balak ɖo nu sia la, ye wòyɔ Balaam be neva wɔe kple Israelviwo la, o, Mawu be yra ame sie ya vɔ la, womegatɔ ƒoa fi ɖee o. Egbela ame geɖewo me ŋku yewo dzesi ame vɔ̃ɖiawo. Ame vɔ̃ɖiwo le miaƒe tsɔtsiwo me. Ame vɔ̃ɖiwo le miaƒe aƒewo me. Ame vɔ̃ɖiwo le miaƒe dɔwo me. Ame vɔ̃ɖiwo le miaƒe nukɔ me, miaƒe asosiasiwo kple miaƒe ƒuƒoƒewo me. Vɔ ele afu be mianya wo. Woate ŋu vivi nu me. Woable mi. Eye ame mawo gale me la, nuɖe le adzɔ ɖe wo dzi kpataa. ye nye Mawu ƒe toklana na wo, gake woasẽ dzi me, ye mi do gbe alo ta yo kpɔ hayahaya vɔa, woagakpɔtɔ anɔ woƒe vɔ̃ɖinyenye me, be nu ke woawɔ ɖo ɖe tame la ye ko wɔ ge wòle. Fi mae Mawu ƒona kpo le woe ma. Eya ta nenye be ame vɔ̃ɖi siwo ye Eglise gblɔ be isɔŋ dekɔa, ene mi dui ploglɛ, womedia be nu nadze dzi na ame o, Womedia be ame aɖe nayi ŋgɔgbe le yeƒe ŋkume o. Womedia be nu dzɔdzɔe ke nye be woawɔ la, womedia be neva eme o. Wonɔ amewo xlẽnɛ. Woa wo yɔa be ame vɔ̃ɖi. Ta edze be mí ame siwo dze si nyateƒea la, míɖo la to nyateƒe na ame vɔ̃ɖi siawo. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, edze be míase nu siawo gɔme. Ne mianya be Mawu lɔ̃ ame sia ame, gake gblɔ be ame vɔ̃ɖia, nu si ke ame vɔ̃ɖi tsɔ eƒe asi wɔ la, ye wòle atsɔ wɔe. Ye te gblɔ be ame vɔ̃ɖi, eme la vɔ̃ na mi. Ye te Biblia gagblɔ be nenye be woatsɔ ame vɔ̃ɖiwo ɖa la, meka la kpɔ teƒe o, ame dzɔdzɔwo la kpɔ teƒe. Aleluya. Eyi ta miɖo la do dzesi ame vɔ̃ɖi siawo, elabe woƒe tame la, nu baɖa wɔwɔ koe le tame na wo ya. Woƒe susu me la, enu baɖa wɔwɔ, wonagblẽ dome na enu ke nyo, wonadi be nua megayi ŋgɔ o, elabe nenema ƒe amewo trɔ zu. Eya ta Mawu tsi tre ɖe wo ŋuti kplikpaa be yeatsrɔ̃ wo. Vɔ yɔyɔ la tem su wo si bena ne wotɔ trɔ le woƒe mɔvɔ dzi ɖi, mɔvɔ dzi ɖi, mɔvɔ mɔ vɔli dzi la, xɔxɔ la va na wo hafi. Eye ta edze be edɔdasi sia la nye kplo tɔ ye be míawɔe nenye be nyateƒe edze si ese gɔme la gbe sia gbe Mawu la ɖe ame vɔ̃ɖiwo afia o le wo edrɔe me yo le ewo nuwɔnawo me yo elabe wo di bena enu nanyo na wo. Woatɔ koe nye be gbegblẽ nadzɔ, gbegblẽ nadzɔ, gbegblẽ nadzɔ. Wòna nye Mawu vi le dzɔdzɔe me la, woawɔ kaka wo mate ŋu kpe dzi o, nɔvinye. Nɔvinye, nuwo le dzi le xexea me loo, eye míaʋu ŋku, eye míakpɔ be ne míadze dzɔdzɔenyenye yome, elabe Kristo la ye nye dzɔdzɔenye ƒe efia. Eye eƒe fiake nɔ fiazikpui dzɔdzɔe ƒe zikpui dzi, be ame siwo katã siwo va ye gbɔ la, woakpɔ dzɔdzɔe to yeƒe eh, dɔ si wòna amegbetɔ ƒomea la dzi. Eya ta migazi kpli akpɔ ame vɔ̃ɖi, eyɔ nɔnɔme vɔ̃ɖi nyenye me, agase ta me nɔnɔme vɔ̃ɖi nyenye me, eye miagblɔ be, O, ne nɔ nenema ko, mito nyateƒe nɛ. Ne wòatrɔ la, aɖe, aɖe dzi. Ne egbe be matrɔ la, maku Mawu woawɔ kpɔtɔea. Ta nɔvi lɔlɔtɔwo, Míedzae mí na be míanya nu, be míatrɔ va Mawu gbɔ, ne Mawu naxɔ na mí le yeƒe edɔdɔ asi ke wòɖo be yeawɔ le mía amegbetɔ katã ƒe agbe me la ta. Et Bible gɔme, l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Aƒetɔ la ekpɔa ame dzɔdzɔewo ƒe emɔ, gake ame vɔ̃ɖiwo ƒe mɔ ya la egbuna gbidii. Le juste est celui qui place sa confiance en Dieu, mais le méchant est celui qui est hostile à Dieu. Ame dzɔdzɔ la, etsɔa eƒe mɔkpɔkpɔ katã gblẽ ɖe Mawu dzi. Ke ame vɔ̃ɖia la, eya enye ame si ke tsia tsitre ɖe Mawu ŋu, ke trɔ zi futɔ na Mawu. Mawu be nua nenɔ lea, eya be wòyae di, ya ya gblẽ me. ye woyɔa be ame vɔ̃ɖi. Womeyɔe be nu vɔ̃ wɔla o, ame vɔ̃ɖi woyɔnɛ, elabe vɔ̃ɖinyenye yɔe. Ame mawo dze be míato nyateƒe na gbe sia gbe, enye tɔwò ye wo, enye nɔwò ye wo, enye xɔlɔ̃wò ye wo, enye aziaviwò ye wo, enye esrɔ̃ le aƒeme ye wo, srɔ̃ŋutsu ye wo, leke ke wòle ye akpɔ gbɔgbɔ ma le eme koa, gbe nya gbɔ nɛ, ne nàto nɛ be, Hey! Netrɔ le eƒe dzi me kaba. Nenema Mawu tsɔ nya na mí be míagblɔe kple ŋusẽ ne ame siwo nase ɖi be natɔ ɖe woƒe dzime na ɖeɖekpɔkpɔ na wo hã, elabe Mawu lɔ̃a amegbetɔ ɖe sia sia ɖe wòle va dzimetɔtɔ gbɔ loo. Mawu neyra mi be mise egbe sia, egbe hã, be miava yi ɖe nusɔsrɔ̃a dzi. Megblɔ na mi be miayi ɖe Yohane ƒe agbalẽ gbãtɔ, eta gbãtɔ aheyi ɖe kpukpui gbã me heyi ɖe kpukpui amewoa me. Miase nya siwo gblɔla mi tsɔ ku ɖe aʋunuwɔame kple woaʋunuwɔla. Miagase nunusɔsrɔ̃ le afi ma eye míagayi ɖe dzi geɖe ɖe wu siawo le yesu kristo ƒe ŋkɔa me mawu nayra mi be migase mia nɔvi yesu nyo woyra mawu lolo aʋadziɖula le kristo yesu me to true forgiveness mission of failure na togoviwo katã lo bye bye